Хәерле көннәр! Бу видеода 2024 елда туган татар теленнән дәүләт йомгаклау аттестациясенә әзерләнү өчен кирәкле материаллар, методикалар һәм аларның сайтлары белән танышып китәрбез. БДИның 9 да 1 яки 9 да 2 нче өлешенә әзерләнү өчен әдәби әсәрләрдән, халык авыз иҗатыннан аргументлар әлеге сайт аша кереп карый аласыз. Тугызда бер, тугызда ике ул белгәнегезчә сочинение. Сочинениедә әдәби әсәрдән бер дәлил китерергә кирәк булачак яки ике. Шулай ук дәүләт йомгаклау аттестациясенә әзерләнү өчен күрсәтмәләр, демовариантлар, биремнәр. Әлеге ссылка аша кереп карый аласыз. Монда сез ачып, шушы да биремнәр эшләп, демоверсияләр карап, үзегезне күнектерә аласыз. Әлеге ссылка буенча сез Белем министерствосының сайтына керә аласыз һәм анда демоверсия, спецификация, кодификаторларны карый аласыз. Кодификатор белән спецификатор нәрсә икәнен сез э, иң беренче видео һәм изложение турында видеода карап китә аласыз. Шулай ук сочинение язу өчен тагын бер сайт, э, ул Тарханова сайты. Э, бу сайттан сез сочинение язырга, аның алымнарын, Шулай ук структураларын карап китә аласыз. Изложение сочинения язганда һәрбер имтихан бирүче орфографик сүзлектән файдалана ала. Сезгә бер мисалын гына әйтеп китәбез. Ул Сәлимовның татар теленең орфографик һәм орфоэпик сүзлеге. Менә сән экранда күрәсез нинди икәнен. Һәм шулай ук шул кеше бирелгән. Татар теле һәм әдәбияты төп дәүләт имтиханы әзерләнү өчен биремнәр. Э, әлеге хезмәтнең төзүчеләре Гөлшат Рәисовна Галиуллина, э, Нурфия Марсовна һәм башкалар. Шулай ук әлеге сайттан кереп, сез брига әзерлекне әзерлек башкара аласыз. Димәк, монда шулай ук имтиханга төрле-төрле биремнәр күрсәтелгән. Әлеге сайт укытучыларга һәм укучыларга ярдәмгә бердәм дәүләт имтиханы өчен 2024 елда гына төзелгән сайт. Бу сайтта бөтен нәрсәне дә кереп карап була. А, монда сочинение дисезме, изложениеме яки башка биремнәрме, болар барысы да әйбәтләп аңлатылган. Кереп карасагыз, сез аңа инаначаксыз. А, уйларыбыз ак кагазьдә дигән сочинениеләр җыентыгы, шулай ук ссылкасын калдырабыз. А, монда әзер сочинениеләр бирелгән, э, шулай ук сез аларны язып карап, э, аргументларын истә калдырып, үзегезнең сочинениедә куллана аласыз. Яисә, э, шул ук темага сочинение туры килсә, яттан да яза аласыз. Шулай ук сочинение язарга өйрәнәбез дигән методика һәм үрнәкләр Закира Хәбибуллина, Раушания Миңнуллинаның хезмәте бар. Шулай ссылкасын калдырабыз. Монда сочинениенең ничек структурасы турында таныштыралар һәм сезгә әзер үрнәкләр бирәләр. Шулай ук имтиханнар өчен сочинениеләр бу шулай ук хезмәт, әлеге хезмәттә имтиханда булачак темаларга сочинениеләр күрсәтелгән. Татарча изложениеләр җыентыгы, шулай ссылкасын калдырабыз. Э, монда имтиханда була торган изложениеләр бирелгән, сез аларны ачып карап, аудиоларын тыңлап, үзегезне күнектерә аласыз. Һәр көн саен изложение кабатлап барсагыз, сезгә изложение язуда бернинди авырлык килмәячәк. Э, бу ту- татар теле Татар мәктәбендә укучы татар телле укучыларына сайт, шулай ук Белем министерствы сайты. Әлеге сайт татар теле кагыйдәләре, QR-код аша кереп карый аласыз. Монда шулай ук барлык биремнәргә дә кагыйдәләр бирелгән. Мәгариф вакыт ы ның сайтында сез ру ы рус класслары өчен татар теле дәресләре карый аласыз, татар теле әдәбият дәресләре һәм әдәбият дәресләреннән сез куллана аласыз ы сочинение язганда аргументлар, ә татар теле дәреслеге буенча сез кагыйдәләр карый аласыз. Шулай ук Антак сайтында да уку- китаплар бар, әлеге китаплар яңа, ФГОС булып бара. Э, Шулай QR-код аша кереп карый аласыз һәм э, үзегезнең у- әзерлегегездә куллана аласыз. Әлеге күрсәтелгән материаллардан сез файдаланасыз дип көтеп калабыз, имтиханнарда уңышлар телибез.